מסכת שקלים פרק ד' משנה ב' זאגט די משנה נאך אפאר זאכן וואס מען האט געקויפט מיט די געלט פון די תרומת הלשכה מיט די מיט די געלט וואס זענען אריין אין די פישקע וואס מען האט ארויסגענומען פון די צימער וואס די האט מען געלייגט אין די מחצית השקל איז זאגט די משנה די ערשטע זאך פרו די פרו אדמו וואס מען האט געדארפט אויף צו פארברענען כדי אריינצולייגן די אש און וואסער און צו שפריצן אויף אידן וואס זענען געווארן טמא מת דאס ברענגט מען פון תרומת הלשכה אפילו עס איז נישט קיין קרבן און מען מאכט עס נישט אין א זאל מען מאכט עס אינדרויסן אבער די תורה רופט עס א חטאת, האט עס די זעלבע הלכה ווי אלע קרבנות. און אויך וסעו המשתלח, פורים קדוש האט מען געברענגט און געמאכט א גורל, מען האט געברענגט צוויי ציגן און געמאכט א גורל, איינס האט מען געמאכט א קרבן לה', די אנדערע האט מען געשיקט לעזאזל, עס איז קרבן לה', פארשטייט זיך אז מען נעמט פון תרומת הלשכה, זאגט די משנה אויך די סעו לעזאזל נעמט מען אויך פון תרומת הלשכה, ווייל מען מוז דאך מאכן א גורל, איז דארף מען ביידע קויפן פון די תרומת הלשכה, און איינס גייט לה' און די אנדערע גייט לעזאזל. ולשון של זהורות אין די לאנגע שטיקל וואל וואס איז געפארבט רויט, ס'זעהט אויס אזוי א צינג וועגן דעם רופט מען עס לשון, דאס איז זאגט באטעניר אז דא רעדט מען פון די וואל וואס מ'האט אריין געווארפן מיט די פרא אדימא, ווען מ'האט פארברענט די פרא אדימא האט מען אריין געווארפן דארטן א וואל שטיקל א לאנגע שטיקל וואל מיט עץ ארז א שטיקל האלץ פון א טענענבוים מיט א אייז אויף א גראז מיט די דריי זאכן. האט מען אויך איז בוער מיט תרומת הלשכה. די משנה רעדט פון די לשון של זהורות ווייל באלד גייט זיין א אנדערע לשון של זהורות וואס איז נישט מיט תרומת הלשכה און וועגן דעם האט די משנה דא עקסטערע גערעדט פון די לשון של זהורות צו ארויס ברענגן א דעה פון די פרא אדימו קומט אויך פון קומט פון תרומת הלשכה און די זעלבע זאך די אנדערע זאכן אלעס וואס ס'פעלט אויס צו פרא אדימו געהערט צו די חטאת און אזוי ווי די אלע קרבנות קומט פון פרא אדימו קומט פון תרומת הלשכה איז דאס אויך זאגט אבער די משנה כבש פרא די כבש דאס איז א לאנגע. א לאנגע ברעט, א לאנגע כבש, אזוי ווי עס איז געווען ביי די מזבח הכבש, האט מען אויך געמאכט ביי די פר' אדמו ר כבש, אז די די כהן וואס גייט פארברענען די פר' אדמו ר דארף זיין טהור, איז האט מען איז מען האט זיך מורא געהאט אז אפשר ווי ער גייט, אפשר אונטן איז דא עפעס א קבר וואס מען ווייסט נישט, און ער ווערט טמא, און אויב ער וועט זיין טמא די גאנצע פר' אדמו ר פסל, והוסף איש טהור, און ער קען נישט זיין קיין טמא'נע מענטש. האט מען געדארפט מאכן אז ווי ער גייט זאל נישט זיין טמא, און וואס איז די עצה? האט מען געמאכט איין כבש וואס אונטער דעם איז געווען א רונדעכיגע, מען האט געלייגט עמידים, העלצער אויפן ערד, און אויף דעם האט מען געלייגט א כבש, יעצט די פראבלעם איז אז אויב אז איז יעצט האט מען פארדינט אז ווען ער שטייט אויף די האלז צווישן איין עמוד און צווייטן, ווען קיינער נישט טמא ווערן ווייל אונטער אים איז דא א אוהל פון א טפח און אפילו איז דא דארט א טומאה ווען ס'איז דא א אוהל פון א טפח שטעלט זיך עס אפ די דאך פון אויבן שטעלט עס אפ ס'חוצץ בפני הטומאה אבער ס'איז נאך אלץ דא א פראבלעם אז אויב ער שטייט העכער די עמוד דארט איז דאך נישט דא פון אונטן א א אוהל פון א טפח ווייל דארט שטייט דאך די עמוד האט מען העכער דעם געמאכט נאכאמאל און דא האט מען געמאכט די עמודים ביי א פלאץ וואס וואס אונטער דעם איז געווען איז געווען אויף א אוהל טפח, און עס קומט אויס אז א חלק פלעצער האט זיך שוין אפגעשטעלט די טומאה ביי די ערשטע כבש, און דארט ווי עס האט זיך נישט אפגעשטעלט האט מען אויבן געמאכט נאך א כבש, און דארט האט זיך עס אפגעשטעלט ווייל דארט איז געווען א אוהל פון א טפח, דאס הייסט מען האט געמאכט כיפים על גבי כיפים, און די כבש פון די פרה דאס איז נישט די צורך פון די קרבן ממש, איז דאס האט מען נישט גענומען פון די תרומת הלשכה, און די זעלבע דארף כבש סור המשתלח, ווי א איד וואס האט ארויס גענומען די ציג וואס מען האט געדארפט שיקן אויף סור לעזאזל, יום קדוש, אים פלעגן די די בבלים האבן אים געשלעפט די האר, מען האט אים משוגע געמאכט ער זאל שוין גיין שנעלער שנעלער שנעלער, מען האט געוואלט מען זאל אים נישט שטערן, מען האט אים געמאכט א קעוועש, א לאנגע קעוועש פון בית המקדש אויף ארויס וואס דארט איז ער געגאנגען, דער קעוועש פון די שטרוי אמשתלח האט מען אויך נישט גענומען פון תרומת הלשכה, און אויך די לשון שאין בין קרניו, די שטיקל וואל וואס מען האט ארום געבינדן ארום די. די די קרניים די הערנער פון די שעור המשתלח כדי צו קענען וויסן אז ווען דאס ווערט ווייס איז אז מען האט געדארפט נעמען א רויטע אז ווען ס'ווערט ווייס איז א סימן אז דער רבונו של עולם האט מוחל געווען אויף די עבירות פון די אידן דאס איז נישט ממש א צורך פון די קרבן דאס איז א צורך פאר די אידן און ממילא האט מען עס נישט גענומען פון די תרומת הלשכה די תרומת הלשכה דאס איז זאכן וואס מען האט גענומען פאר די קרבנות אליין און נאך זאכן זאגט די משנה ואמת המים אין די עזרה איז געווען א לאנגע א לאנגע לאך. א טיפע גריב וואס איז ברייט א אמה, און דארט איז געלאפן וואסער, אזוי ווי ווען מען דארף האבן אין א זארע וואסער, האט מען דארט וואסער. דאס איז נישט ממש די צורך פון די קרבן, דאס די כהנים דארפן עס זייער וויכטיג, אבער ס'נישט קיין צורך פון די קרבן, און ס'קומט עס נישט פון די תרומת הלשכה אליין, און אזוי אויך די חומות וחומות העיר, די חומה, די מויער פון די שטאט ירושלים, און מגדלותיה, די אלע מגדלות, די גרויסע טורמעס וואס מען מאכט אז מען זאל קענען אכטונג געבן אויפן שטאט, און וכל צרכי העיר, אלע אנדערע זאכן וואס מען דארף אין שטאט, זאגט בת ענירא למשל גראבן גריבן, בורות, שיכון און מערות, פאררעכטן די גאסן, פאררעכטן די מארק, אפהיטן די שטאט, ט ע אלע זאכן, די גאנצע רשימה וואס מען האט געהאט, זיי זענען נישט פון תרומת הלשכה נאר באים משיעורי הלשכה, זיי קומען פון די איבעריגע וואס איז געבליבן נאך וואס מען האט אראפגענומען די תרומת הלשכה, איז דאך געבליבן אסאך געלט אויפן ערד, יענע געלט הייסט שיעורי לשכה, ס'איז איבערגעבליבן אין די לשכה, דאס האט מען גענוצט די רשימה וואס מען האט יעצט גערעדט. אז די שואל אויב א ב ש קריגט זיך אויף איין נקודה, ער זאגט כבש פרעה, דער כבש פון די פרעה וואס מען האט פריער גערעדט, דאס איז ממש נאר א צורך פאר די די מענטש וואס גייט ארויסנעמען די שאול לעזאזל, פון די כלל ישראל דארף עס נישט האבן, ס'איז זיין אייגענע פראבלעם, א מענטש נעמען און אים שלעפן די האר מיט אים מיט אים פייניגן, און וועגן דעם כהנים גדולים עושים עושר משל עצמם, האבן די כהנים גדולים עס געמאכט פון אייגענע געלט, מען האט אפילו נישט גענוצט קיין שיעורי הלשכה אויף דעם, אבער ביי תניא'ער זאגט די הלכה אז נישט אזוי ווי אבא שאול, נאר אזוי ווי תנא קמא אז מען נוצט עס יא פון שיעורי הלשכה.